Thla penalty shoot out zawh rual khan a ni, London Wembley Stadium ah buaina lian zawk inṭanna chu. Kan hriat ṭheuh angin Euro final ah England in penalty vawi thum an pen goal lova, Italy lakah si thum si hnihin an tlawm a, England chu an home ah ngei hnehin an awm. England fans te chuan Nomawi an chawi lohna khawkheng rei tawh lutuk leh an mamchhia chu Euro Nomawi hmanga nuai bo theihin beiseiin players te chu an au phur nasak leh a, an au hla ber pakhat pawh it's coming home tih a ni. Mahse an beisei angin thil a thleng ta hauh lo mai. Italy chuan kum sang khat zakua samruk pariat hnu lamah a vawi khatna atan European champion an rawn ni ta nawlh mai. Euro twenty twenty final result kan hriat meuh chuan England in football hi a chan ve pawh an hre lo va, Italy erawh ropui a hneh a ngam tu an ni loi si. England fans te chuan awih har an ti a, an thinlung pawh a na hle tih a hriat a ni. Mahse he thil thleng erawh hi chu a duhawm lovin ngaidam a har khawp ang le. England fans te chuan dik lo takin tharum an thawh tan a, Italy fans te chu inkhelh zawh tawh hnuah beih zui an ni. Chi bing inthiarna, inhmuhsitna leh inchirhthehna awrawl nen an inphek sual a ni ber a, England players te zinga mi ngei pawh el sen taka auhnawmna an ni. Marcus Rashford, Jadon Sancho leh Bukayo Osaka, England penalty pet goal lo te hi nek rawh kan tih mai. Mi dum vek an ni a. Penalty an miss avang hian social media lama chhaihnawmna leh hmusit taka elsen an ni nghal a. Arsenal star Saka chu Instagram lama chi bingin thliarna tawngkam ngeiawm tak leh emoji hmanga chhaihnawmna a ni a. England ram atangin chhuak la Nigeria a kir leh rawh tihte chu a langsar zual a ni bawk. Chutiang thil a thlen hnu lawkah Manchester United star Marcus Rashford thlalak lianpui banga an ziah chu suasam sak a ni ve leh bawk. Mahse fans thenkhatin a mawi lo lai chu an lo khuh mawi ve leh nghal bawk a, hei hian football-ah chi bing inthliarna a la nasa hle tih a tilang chiang bawk a ni. Final inkhel boruak nuam tak chu beisei loh takin tharum thawhna leh khawngaihna nei lo nung chang hmanga hliah khuh a ni a, final match hmaa thil thleng hi a han en leh lawk teh ang. Stadium chhungah hian mi sing ruk velin inkhel hi an en thei a, ticket nei lo thenkhat te chuan security te chu paltlang luiin bangah an lawn liam a, final match en chu an tum ruh ngang mai. Heng video thenkhat te hian security a mumal lo tih a lantir thei a, ticket nei loa tlan lut te chu ticket nei te chuan an lo knock out kawkalh bawk a. Hetah ve thung hi chuan fans thenkhat ten duh tawk a security officer te tlan pel in stadium chung chhohna step ah an tlan chho hum hum bawk a. Tichuan inkhelh tan tir lama an tih thin Italy team in an hnam tla national andem an sak lai te chuan England fans ten zah loh tak in an lo bu vak vak bawk a. England France te hmasak dan duhawm lo leh chi bing inthiarna te chuan football match chu rah duhawm lo a chhuah tir zel a. A hmuna inkhel en ve hruaitu ropui ten enge an sawi? British Prime Minister Boris Johnson pawhin England France te chet dan chu a dem hle a. A bikin penalty mi star te chunga an chet dan te, Prince William leh a nupui Kate Middleton pawhin England France te chet dan an dem thu leh chi bing inthiarna an lantir thin te chu, Thil duhawm lo a nih thu te, tuna china a thleng leh ngai tawh lo tura an duh thu te an sawi lang a. Heng thila inhnamhnawih zawng zawng te chu an phu tawk hremna pek an phu thu te pawh an sawi bawk a ni. Euro twenty twenty ah khan England team te chu inkhelh hma a racism duh lohna lantir nana thin thi vel ziah thin an ni a. Chutiang zel in team dang players te pawh hetiang thil hi England fans te chuan an lo ngai thei lo thin hle. Football Association pawhin England fans te chet dan chu a dem hle a, racism an lantir dan leh buaina an siam dan te, an nungchang te chu hmuh hrehawm khawpa tui tang lo a ni an ti hial a ni. Chibik inthliarna hmanga hmuhsit tawk players te chu an theih ang tawk a, an thla vang an hauhsak tur thu te leh, hetiang thila inhnam hnawih te chu hremna pek an tum thu te an sawi bawk a ni. Hetiang thil a thlen hnuah hian British Prime Minister Boris Johnson-a thin a thawk a ni che kang chu. Social media company hrang hrangte chu warning a pe nghal hmiah mai. Social media kaltlanga online-a racism kaihhnawih tarlan phal tawh lohna tur dan siam thar a tul thu a sawi a. Social media company hrang hrang Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat-a an representative-te chu Boris Johnson-a hian tuin meeting a neihpui a. An platform a racism an duh loh zia lantirna chu tun hnuah an ti lang lo a nih chuan chhiah an chawi thin chu ten per cent in a pun belh ang tiin Boris Johnsona hian a hrilh hlawm a ni. in harms bill and unless they get unless they get hate and racism off their platforms They will face fines amounting to ten per cent of their global revenue. Mahse tun hi a hun lai tak chu a ni. A chhan chu English football hi chi bingthliarna leh huatna hian a ei ral mek reng a. Football avanga midang chunga suahsualna leh hriam vilikna chu mi dum footballer te chungah a la thleng chhun zawm reng a. Chu mai bakah a chhe theih ang bera an chhia inloh khum te pawh heng thil a thlen mek lai hian Sports lama mi bik hrang hrang ten English National Football Team player hmuhsit leh niriam tawk te chu an tuarpuina leh inpumkhat a tul thu te an lo au chhuah pui ve bawk a. Tennis star Naomi Osaka chuan Twitter lamah footballer pali te chu Golden Crown khum tirin a post vah mai. Japanese star kum sawmhnih pathum mi lek hian racism hi a do em em mai bawk a. Nikuma US Open a khelh lai pawh khan. Face mask chi hrang hrang pasarih round in atan a hmang a. A mask ah chuan mi dum an nih avanga hmuhsit tawk te leh police kut tuara thi ta te hming a chuang thliah thliah a ni. Formula One hi sports community chi hrang hrang zinga khawvela a hausa ber a ni tih kan hre awm e. Chu bakah mi ngo driver ho nghawnglenna ram a ni bawk. Mi dum driver pakhat Lewis Hamilton pawhin Euro twenty twenty final a racism hmanga inbeihna chu a dem thu leh pawmzam mai mai harsa a tih thu a lo au chhuahpui ve bawk a. Nikum lama Formula One World Championship ah khan driver paruk te chuan racism duh loh lantir nana an tih thin thing thrit chu an ti ve duh lo va, chu pawh police kut tuara boral George Floyd a boruak alh chhoh lai vel kha a ni. Kum eng emaw lai atang khan Hamilton hi Formula One driver tha ber a rawn ni chho ta a, amah tih loh chu mi dum zingah Formula One a lut an la awm thei meuh lo. Voice-a rih lai Formula One champion lo ni tawh Hamilton chuan July ni sawm pathum khan report pakhat a release a, a hmingah pawh Hamilton Commission tih a ni. Chu report ah chuan Motorsport chhungkuaah leh kalphungah mi dum ho tana ram ri kham a awm thin thu te, thil hrang hrangah indaidanna a awm thin thu te sawilan a ni mauh mai. Zawhna awm ta chu Sports ah hian chi bing inthliarna Racism hi engtin nge kan tih tawp ang tih lam ni lovin Racism tih tawp a nih theih nan Sports hi engtin nge kan hman tangkai thei ang?